Aiwe, kedu kule, iwa ndio anatonunga mapleti musikana. Leza kule prom, anunge mapleti. Kuita musikana imosha. Ah, baba nini nasa nusuka, nongo ndisukisa every day. Rora uko, ndaneta nekusuka. Itori basa revasikana, nunga yese ugotsvaira futi.

munopenga ndiye adi musikana kudi musikana kudi batsirai mwana mabasa batsirai mwana mabasa sawa wako mwanangu nhasi ndo vanomboitawo nunga plate yako yoprominent nungira newe neva nunga plate yako nyari newe tino unosapota zvinhu zvisina basa musikana kudini imhosva kuita musikana iwe aisha ingotsvaira nhasi kusuka ndo vachasuka ndiwe unotanga tino iwe ndiwe uchatanga kusuka nhasi iwe hapana unoshama chii ndiwe unosuka nhasi mangwana nevha napuromi vosuka vachibatsirana ndicharoora zvako mwana wangu aisha handiti ndoroora mami maisoni kwa utobatsirwa
ah, vati moda kuroora usazoroora shuvai

Iwe Tinoyo. Baba. Chii chiri kumboitika panapa? Pai. Chibage chedu chiri kudzikira ichi. Hamusi kuzviona? Eh, ndikuzviona.
Zuro chipa. Ndakabva pa ku garden changa chakasvika apa. Nezuro chibva ku garden eh. Takatara chibage ndakasiya chakasvika ku stubuku. Ndakaona pane gomba uradza pane munhu ari kutotura chibage. Iyo nyaya yekicheni yedu isinga isinga kiwi. Angava ani muraini muno? Angava ani? kana asiri puro ndizaka handivachenesi vanhu ivavo pakati papuro nazaka baba ngafungira zvana puro nazaka ive kure kure anogona ari shwai ndaura zvakotino maziziso ake ndiembavhaya aiwe ah, maziso ndiembavha kudini ungatanga kutuka munhu ah shuvai iwe unofunga sekuti shuvai pane paangaba chibage kuno haa bvai apa munopenga imi shuvai ambofaya ba chibage chibage panapa hazviiti shuvai munhu anotomboya achitibatsira mabasa panapa hanti ndiye anotombosuka suka achibatsira panapa unoba mabagwe sei angaba chibage chepano shuvai mutaure zvamoziva imi munongori neruvengo naye mabvira kare pamamuchiti heye musaroora shuvai anogona kuuya usiku baba haa shuvai haambobi chibage pano hazviiti hakuna nezvakadero munonyepa hazviiti chibage chingatobiwa nevanhu rume puro nazaka ndova ndofungira muraini muno ndiani umwanga kwana puro hakuna kana chibage uku kwana shuvai ee eh, hakuna Shuvai kana asina chibaga unokumbira unotadza nei? Handimbomunyimi munhu anotibatsira basa panapa. Hazvinetsi baba, togona kumunyepera kuti tikuinda kwagogo kubhesi. Togona kutomuona achiba, tomuhwandira.
Ndopulani manyama iyoyo baba. Ende tomuhwandira imbavha iya. Ndivaniko?
Ehe, ndivatomo.
shuvika
toda kumbobuda toda kubuda
toda kumbosvika kuchiodza kwagogo
Koko mazofunga kuenda masikati anorobisa. Ah, ndokuti tigowana nguva yekufamba. Saka iwe oh. zvauchaita shuvaika. Alright.
Eh.
Unongosara uchingoona ona awo handiti? Eh. Unongodongorera apo tasiya kusina kana munhu. Handiti? Alright. Saka isu takumbodi.
Takumboenda. Saka munotaura kuti muenda nevana vese. Ndienda navo vese vambonoona gogo vavo. Alright. Eh, plus vana vanogara vasina mai. vanogara vasina mai saka eh, saka tiye chitiyo kambonoone kuona gogo wombo kweshwa kweshwa wombogeza wabvisa wachikoko hatichagari shuwai
iri bo
andiye vakomana andi usara nemusha zvakanaka zvivana yes ya vatoenda kwagogo visi nevanaka wachafamba nezvana zvake zvimwe zvigoni kufamba atitomboenda tombonomora zvachi mwanangu pinda mumba utore masaga aya maviri aya

kubatsira kwane chinoita kuvaka zvinove anga chingodyawo kakuita tose chibage ichi kajaira tomwe nungu nevana vake veni saga toni tipe saga bara ngwara wazvowa ehe
mama ndowazhala
ya une plan mwana wangu vanhu vaenda kuchiodza ko kubhesi aiwa totochisunga vatu vanowana tatodya tabuda tsenga chibage taenda hakubhesi kure ega titoona tabata dzambo tinotova nemoto kudhara muno tokuchidzira kuchidzira tichisunge chisadza chifana kuza chibage musaga mwanangu ndichikuchidzira moto uchiona zvemoto panapa uchiita chibage musaga

zvakaoma vanhu vanoto vakatoba ndivada kuudza yavana puro kwete ushubani Oh, oh, oh. Unai. Yeah. Sure. Now, baba. muchisadzira zipfambi renyu hapana ipa baba umbavha uku ko moto wamuvesera chii e manje nhasi tiri kukugadzirisa mira uone atino handisi mbavha indaida kupura moto uyo tatavesa kuti tibike hedu tichipura tichipura chibage ongochiona tapura chose chine mwana wangu tapedza asori ah, kwacho Ah, Shuvai. Apo wanyadzisa apa. Zvaunoita zvinonyadzisa izvi. Eh? Ah. Ah, wabvuma kavati wati sorry kuti sorry kureva umbavha zvina Shuvai. Eh?
Aiwa mani iwewe.
Ah. Kuti sorry kureva umbavha uwo. Zvoreva chii manje? Zuro ndakaona kuti chibage changu chiri kubiwa apa. Zuro chaichenda pana pane gomba apa Shuvai. Chii chaunondiitira? Chii? uda kunyebedzera kunana zvenhema uchidzikisa fesi yako uchida kupisa tsitsi zvenhema panapa eh? ndokuhwira tsitsi sei ukakumbira ndai kunyima here sasa ndokunyima ah, usadayira mhani chivai ah, uchipedza chibage changu unondibatsira chicha unondibatsira unondibatsira chicha unondibatsira zvino manje inini handipindi kana yaida sendokusiya maoko evakomana ndokusiya maoko evakomana handina zvandomboita vakomana shandei naye shandei naye ha Anditi wagadza muraipa. Ya, iwo ndiwo sadza, maoko ako ndiwo sadza. Nyika maoko ako mvura. umu. Kurumidza zvako. Hakukona kunditarisa kurumidza. Waunyike maoko anobaiwawo. Kurumidza zvezvi. Asi ukuwanhu uta kugwaira wembasa. Kurumidza takagaya ndatoona ziso rako. Nhasi wandigumbura Shuvai.
Ah, nhasi ngamufungi ndo zvaunoita. Chii chaunondiitira? Manje wauhwa mutongo. Handina zvandotaura, handina chandobvisa kana kuwedzera. Nyika maoko ako mumvura, Shuvai. Kurumidza, hapana chari kumboramba wakamira ipapo. Ah, musadaro kani. Ah, iwe.
Enda famba unonyika maoko ako mvura. Musadaro.